Mae'r brenin Achab a'r frenhines drwg Jezebel wedi arwain pobl Israel i addoli duwiau eraill. Mae sychder mawr drwy'r wlad, tra bod proffwydi Duw o dan fygythiad oherwydd gorchymyn Jezebel i'w lladd. Mae addoliad o'r Duw Baal wedi tyfu'n sylweddol. Mynnodd Eleias, proffwyd Duw, gael gweld Achab, a dyma Achab yn dod i gyfarfod Eleias. Pan welodd Eleias, dyma fe'n gweiddi. Ti yw'r un sy'n creu helynt i Israel. Atebodd Eleias. Ti sy'n creu helynt, nid fi. Ti sydd wedi gwrthod gwneud beth mae'r arglwydd yn ei ddweud wrth addoli delwau o bal. Dwi eisiau i ti gasglu pobl Israel i gyd at ei gilydd wrth fynydd Carmel. Tyr da holl broffwydi bal, a'r 400 o broffwydi'r dduwies Ashera. Anfonodd Achab neges at bobl Israel a dod â'r proffwydi i gyd at ei gilydd i fynydd Carmel. Gofynnodd Elias i'r bobl. Am faint mwy i chi mynd i eistedd ar y ffens? Os mai'r arglwydd ydy'r Duw go iawn, dilynwch e, ond os mai Baal ydy e, dilynwch hwnnw. Dwedodd neb yr un gair. Dwedodd Elias.
Fi ydy'r unig un sydd ar ôl o broffwydi'r arglwydd, ond mae yna dros 400 o broffwydi Baal. Dewch y dau darw ifanc yma. Can nhw ddewis un tarw, yna'i dorri'n ddarnau, a'i osod ar y coed. ond dyw nhw ddim i gynnu tân oddi tano. Gwna i yr un fath gyda tarw arall, ei osod ar y coed, ond dim cynnu tân oddi tano. Gwnawn nhw alw ar bal a gwna i alw ar yr arglwydd. Bydd y Dyw sy'n anfon tân yn dangos mai fe ydy'r Dyw go iawn. A dyma'r bobl yn ymateb, Syniad da! Yna dyma Elias yn dweud wrth broffwydi Baal, Ewch chi i gyntaf. Dewisiwch daru a'i baratoi, yna galwch ar eich Duw, ond peidiwch cynnu tân. Felly dyma nhw'n cymryd tarw, a'i baratoi, a'i osod ar yr allor. Roedden nhw'n dawnsio'n wyllt o gwmpas yr allor ac yn gweiddi. Ma'r ateb ni! Ond ddigwyddodd dim byd. Tua canol dydd, dyma Elias yn dechrau gwneud hwyl am eu penne nhw. Rhaid i chi weiddi'n uwch. Falle bod e'n myfyrio. Ni wedi mynd i'r tŷ bach. Ni wedi mynd ar daith i rywle. Neu falle bod e'n cysgu a bod angen ei ddeffro. A dyma nhw'n gweiddi'n uwch a dechrau torri eu hunan gyda chyllyll a gwaywffyn. Roedd eu cyrff yn waed i gyd. Buon nhw'n wrthi'n proffwydo'n wallgo. Go trwy pnawn, ond doedd dim byd yn digwydd, dim ateb o gwbl. Yna dyma Elias yn galw'r bobl draw ato. Dyma Elias yn trwsio allor yr arglwydd. Cymerodd 12 o gerig, un ar gyfer pob un o lwythau Jacob, a dyma fe'n defnyddio'r cerrig i godi'r allor i'r arglwydd. Yna dyma fe'n cloddio ffos dwfn o gwmpas yr allor. Wedyn gosododd y coed ar yr allor, torri'r tarw yn ddarnau a'i roi ar y coed. Yna dyma fe'n dweud, Ewch i lenwi pedwar jar mawr gyda dŵr a'i dywallt ar yr offrwm ac ar y coed. Ar ôl iddyn nhw wneud hynny, dyma fe'n dweud wrthyn nhw i wneud yr un peth ddwywaith eto. Felly, dyma nhw'n gwneud hynny. Roedd yr allor yn socian, a'r dŵr wedi llenwi'r ffos o'i chwmpas. Pan ddaeth hi'n amser i offrymu aberth yr hwyr, dywedodd Elias, O Arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel, Gad i bawb wybod heddiw mai ti yw Duw Israel, ac mai dy was di ydw i. Dangos fy mod i'n gwneud hyn a mai ti sydd wedi gweud wrthoi. Ateb fi o arglwydd, ateb fi, er mwyn i'r bobl yma wybod mai ti ydy'r Duw go iawn, a dy fod ti yn eu troi nhw'n nôl ato ti. Yn sydyn, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd, a llosgi'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth ddigwyddodd, dyma nhw'n syrthio ar eu gliniau a'u hwynebau ar lawr a gweiddi. Yr arglwydd i'r Duw go iawn! Yna dyma Elias yn dweud. Daliwch broffwydi Baal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael eu dal,